arali vhathu vha vha tshi khou ita tshithu tsha simpulo tshithu tsho leluwesaho tshine tsha vha u ṱhonifha na u ḓivha vhuimo hau musi u kha mbingano ro vha ri tshi ḓo vha ri si na dzi divorce ro vha ri tshi ḓo vha ri tshi khou amba vhathu vha tshi khou tshila vhoṱhe forever u ṱhonifha vhuimo haṋu sa mufumakadzi muṱani u ṱhonifha vhuimo haṋu sa mufuma sa munna muṱani u ṱhonifha vhuimo haṋu sa mufumakadzi wa muṅwe muthu u ṱhonifha vhuimo haṋu sa munna wa muṅwe muthu hezwi zwithu a zwi ṱoḓi muthu muthihi hafha fhethu a u khou ṱoḓea muthu muthihi uri a konḓelele u tea u konḓelela vhathu vhavhili muthu muthihi a vhuya a hwala dzhogo kana a hwala muhwalo wa 100 percent wa vhathu vhavhili a vho vha ene ine a khou konḓelela a yeṱhe muho a khou sokou vhojokana matshelo u khou hangweliwa ha dovha zwiṅwe ha hangweliwa zwino ha dovha zwiḽa thiri ndi zwone zwo no vhanga mini zwi vhanga dzi divorce and then zwi tshi vhanga dzi divorce dzi divorce zwi ya nga uri muthu u shuma na hani nayo kana zwo iteaho zwo mu surprise u swika gai kana zwo iteaho o vha o zwi lavhelela na kana zwo iteaho o vha o no konḓelela a pfha uri ndo fushea ndo boḓa enough is enough kha hu itee zwine zwa itea ndi ḓo ṱanganedza. A thi ri, a tshi fhedza uri ndi a ndi ḓo ṱanganedza, a tshi to ri nḓala dza vhathu a tshi to kwaṱa ndi tshi zwi vhona zwori hai hu to ngari heḽia tsilu ḽanga ḽo vha ḽi si tsilu, ḽo vha ḽi kho ḓi vhona fhedzi ḽi kho ḓi ri vho ḽi fhaṱe ḽi kho ḓi konḓelela nda vha ndi sa konḓelelei. Hezwo zwithu zwi ḓo ḽa inwi muṋe, inwi muṋe ni noṱhe zwi ḓo ni ḽa na zwi pfha zwo ri ya hafhaḽa fhethu ndo tamba nga musuku, ndo tamba nga zwithu zwavhuḓi, ndo tamba nga zwithu zwo mpfhanelaho thi ri so muthu ndi a ṱhonifha. mbingano yanga ndi a ṱhonifha partner yanga ndi a ṱhonifha relationship yanga nga maanḓa musi ndi ndoṱhe ndi tshi ḓo ḓi vhudzisa nda zwi ḓivha zwori heyi relationship it means everything to me a thi ri zwo khakhea nga maanḓa uri muthu ni tshi mu funa ni mu dzumbele zwa vha zwo khakhea nga maanḓa uri if my guy is handsome I mustn't tell him uri is handsome kana if muthu wanga a good kha zwiṅwe zwithu ndi songo mu vhudza uri eh baba vha good kha this and that mama vha good kha this and that. that is very wrong u sa appreciatana na zwone zwi wela kha zwithu zwine zwa tshinya na u kwashekanya dzimbingano vhathu vha lufuno lu ya rusa nga u sa vha na dzi compliments lufuno lu ya rusa nga u sa vhona ndeme ya muṅwe na vhuto mu ḓowela lune a ni tsha vhona ndeme yawe kana ndeme ya uri ni mu treater sa muthu ane u fanela u appreciatiwa. Vheiwe yani ni ḓi humbule zwavhuḓi are you appreciating your partner enough.